hi guys so uno ndi fulufhelo rita the blogger ndi khou ni reportela ndi tshi khou bva haningei ya rita m multimedia guys sa izwi ndo ndo ndo ni ṱalutshedza uri namusi ndi ḓo vha ndi ṱhoho ya nḓou magistrate court hune hu ḓo vha hu na u ḓivhonadza ha vho fhaṱuwani ruxley masevhe na muhumbulelwa sabc livo um eh, vho fhaṱuwani vho ḓivhonadza vha vhone vho no thoma u ya kha doc city vha swika vha vha eh, state vha vha vha khou sumbedzisa uri mini case yavho yo vhuyisiwa murahu ndi case iḽa nne na ḓo i humbula ro no ḓi amba na murahu uri ndi case ya u tambudzelwa vhudzekani ṅwana wa 14 years u bva a na 14 years u swika a na 17 years a tshi khou tambudziwa lwa vhudzekani eh count dzavho dzo vha dzi tshi vhalea u swika kha 11 hezwiḽani murahuni fhedzi zwa zwino ha hu khou pfhi count dzo no vha 4 dzine ndi dzone dzine vha khou ḓo u senga ngadzo hedzo count 4 eh, count dza 4 dza rape thi eh dza u tambudzela vhudzekani um vha vha vha khou sumbedzisa uri mini um case heinoni vha i khou ṱuwisiwa i khou uya high court ilimu vatrfala i ḓo vha yo dzula u bva nga dzi eight u swika nga dzi twelve dza september i khou vhetsheliwa uri i ḓo vha i khou thoma trial ya hone vha sumbedzisa hanefhaḽa na uri um zwoṱhe zwidodombedzwa zwine um vhaimeleli vhavho vha tea u vha nazwo vho no vha ṋekedza zwi no nga sa dzi ṱhanzi tshiṅwe na tshiṅwe tshine vha tea u tshi ḓivha nga ha case vho no vha natsho lune eh, case yo no vha redi na u takutshedza u thoma uyo u senga ndi hezwo nga case ya vho masevhe ndi ḓo vha ndi hone guys ndi ḓo vha ndi khou ni khavarela yone um u tou thoma nga dzi eight ndi ḓo vha ndi haningei ndi khou pfa uri khou itea mini u tou swika ḓuvha ḽeḽo ḽine ya ḓo guma ngalo kana arali ndi tshi khou dzhena ḓuvha ḽeḽo fhedzi a- zwi- na zwone ndi ḓo ḓi vha ndi haningei ndi tshi khou ni thetshelesela nda ḓi ḓa nda ni update hanefha kha rita m multimedia team um zwezwi ro dzula u tshi tou bva ya vho masevhe ya vha khou dzhena ya um sabc livhu i tshi dzhena ya muhumbulelwa sabc livhu um vha ḓi vha vha khou ṱalutshedza uri mini hu na um hu na vhuṅwe vhuṱanzi vhune ha vha thu fhelela zwavhuḓi sa vhunga hu muhumbulelwa a tshi khou ṱumanyiwa na iṅwe ni ḓo zwi humbula murahu na ngei ndo vho amba nga dzigoloi vho bm vho amba nanga bm na iṅwe goloi ndi a ri nga ḓi zwihumbula zwavhuḓi so zwa zwino vha tshi khou amba uri mini hu na huṅwe mulandu une khawo kha yo i milandu vha khou nyanga u i engedza ndi wa ndi mulandu wa eh, audi ndi mulandu wa audi ndi khou shavha amba uri audi mini ngori ndi nga ita mistake na wana ndi so khou amba zwone mara fhedzi audi ndi audi thi um hu na mulandu wa audi nahone vha khou nyanga u baḓekanya une hoyo mulandu u na muṅwe muhumbulelwa ene naye i khou tea u tshimbila yoṱhe kathihi so hezwi zwithu zwoṱhe vha vha songo zwi ita before na musi zwino vha vha khou sumbedzisa uri mini zwi ḓo itiwa ya ṱanganyisiwa inoni milandu ya vha mulandu muthihi wa tshimbila mulandu muthihi um eh, maloyara loyara ḽa havha ḽa vhaṅwe vhavhili vhene a vha navho vha sumbedzisa uri heinoni mulandu ndi kale wo dzhena um eh, hezwinoni vha tshi uri vho postponela vha eh, state vha tshi uri kha u postponiwe kha dzi 31 dza october mulandu hounoni ndi kale wo dzhena lune um nga dzi thirty one dza October mulandu hounoni u ḓo vha u tshi khou fhedza um miṅwedzi ya eight um lune kha i ḽi vhe ḓuvha ḽa u fhedzisela ḽa u ḽa uri vha ḓi vhonadze um khothe um na mu na muimeleli wawe muhumbulelwa vha takuwa vha amba uri ya na vhone vha khou pfha uri ndi zwone um heḽi ḓuvha ḽa dzi thirty one ḽi right uri ri ḓi ri dzhene nga dzi thirty one fhedzi. Eh, a ḽi vhe ḓuvha ḽa u fhedzisela ngauri ho no vhesa kalesa eh, eh, hounoni mulandu u kha rolo hune zwi amba zwa uri state nga state vhane vha khou tea uri vha tshi vhuya vha vhuye vho fhedza vho khunyeledza tshiṅwe na tshiṅwe then mulandu zwi amba uri u nga ḓi transfereliwa u ya kha khothe ine wa ḓo tea u senga khayo um zwezwi ri hanengei khothe ro lindela ri tshi khou ro lindela zwezwi vha tshi khou ḓi amba madzhisiṱaraṱa uri vha khou tenda uri 31 mulandu u ḓo dovha wa vhuya nga 31 muhumbulelo wa u imisa tshanḓa guys a vha khou ṱoḓa ita application hu tou vhori vho fhedza vho takuwa um eh, madzhisiṱiraṱa vha ri high court yo yo bva nga u tou ralo a ro ngo fhedza ro pfha uri muhumbulelwa application yawe yo vha i mini kana ṱhamusi vha tshi khou ṱoḓa hana date kana vha tshi khou ṱoḓa hona zwiṅwe zwine a khou ḓa hana zwone na a ro ngo fhedza ro zwi ḓivha ngauri khothe yo namba ya vha yo fhelisa nga u tou ralo nga u tou ralo na nṋe nda vha ndi tshi khou bva gaisi zwi amba zwa uri um ndi ḓo dovha nda vhuya kha kha kha howu mulandu thi ndi ḓo vhuya nga dzi 31 dza october nda ḓa nda thetshelesa uri um zwino zwa ḓa zwa itisa hani mulandu u khou ya phanḓa na u khou ya gai arali u tshi khou ya haikhothe khou ya haikhothe arali u khou ya ngo to ralo hune wa ḓo vha u tshi khou senga hone thi ndi ḓo ḓa nda ni thetshelesesa then nga three nahone dzi three dza november ḓo ḓivha ri khou ḓi haningei um eh, vatrifala ri khou pfha uri u ḽa mulandu wa mufumi ya mufhe wo guma gai u khou tou tshimbilisa hani tsengo ya wone i ya takutshedzana kana hani na zwezwo ndi ḓo vha ndi khou ni pfhela zwone gaisi nga dzi three dza october a thi ndi zwezwo zwe nda vha ndo ni farela zwone gaisi um eh, arali ni sathu subscribe subscribe ni gaisi hafha nono kha u subscribe kha kha youtube thi ndi mahala ni badeli u subscribe ni khou tou sapota nṋe uri nṋe ndi vhe na dzi subscribers dza enough ni khou mpfhesesa um a ni vhi ni tshi khou a ni badelisiwi u subscribe hafhanoni and then hafhu arali ni tshi khou pfha uri inwi fhedzi inwi youtube ya ni balela thi arali youtube tshi ni balela u vhona kha youtube um kha hangei kha facebook ni a kona u subscriber ni a kona u subscriber kha nṋe straight um na vhona na tsheka dzi post dzanga dzoṱhe dzi vha dzi khou bva na subscription heiḽa subscription ni badela 17 randa kana 32 randa nga ṅwedzi lune i vha i sa tou vha tshelede yo tou raloho i sa tou vha tshelede ngafho mara at least ni vha ni khou sapota nṋe especially zwi ḓo thusa na havhaḽa vhene vha ri rine ri vha ri na ri na data dza facebook fhedzi zwi amba rara ni tshi khou subscribe nga ngei kha facebook ni a kona uri nṋe ndi tshi fhedza u posta hafha kha youtube ndi khou posta ngei kha kha subscribe si kha facebook zwi amba uri ni a kona u i vhona kha facebook nangwe ni songo ḓa hafha kha youtube ngori vhathu vha ra vha na data dza youtube zwi amba uri ni sina data dza youtube kha ri gidime ri yangei ri yo subscribe kha facebook ndi ḓo vha ndi khou posta already ndo no vha na subscribers already na dziṅwe dzi video ndi khou ḓi dzi isa nga hanengei kha kha subscription ya facebook guys ndi khou livhuwa support ya vheo nga maanḓa maanḓa maanḓa maanḓa ndi khou i livhuwesa ndi zwone guys ri ḓo vhonana nga dzi 8 kha mulandu wa vho ma 70 bye